Sou, Dir Dammen an Dir Hären, e schéine gudde Mëtteg. Ech si frou, Iech haut hei erëmzegesinn. Dat feelt mer ëmmer e bësse wa Woche sinn, wou ech kee Point presse maachen, mee da maachen ech se jo am Ausland oder do, wou mer dann dee Moment sinn. Ech si gutt gelaunt, well ech sinn de Moie géint d'Gripp geimpft ginn, esou wéi déi aner Ministeren och. Dat ass, mengen ech, ëmmer gutt, och e Rappell ze maachen un all déi Leit, déi dat wëllen, datt dat elo virun der Saison vun de Grippen utile ka sinn, fir datt ee mat déi Grippen, déi sech dann heiansdo verbreeden, och gutt kann evitéieren. Et ass och gutt ze rappeléieren an dësem Mount, datt mer, wa mer schonn am Kontext vun der Gesondheet sinn, den Oktober ass jo de Mount géint de Broschtkriibs an ech fannen dat extrem wichteg och ze rappeléieren, wéi wichteg déi reegelméisseg Mammographië sinn. Dir wësst, datt d'Regierung, well se d'Wichtegkeet dovunner weess, Och déi Altersperiode vun deene Leit, déi kënnen an de Mammographieprogramm kommen, erweitert hunn, an datt dëst Joer also net eréischt bei 50 Joer, mee scho 45 Joer erun d'Leit, d'Fraen invitéiert ginn, fir sech op eng preventiv Aart a Weis deenen Examenen ze stellen. Ech mengen, dat ass ganz utile. A vue datt de Mount Oktober jo de Mount ass, wou mer un de Broschtkriibs sollen denken, denke mer engersäits un all déi, déi mat där Krankheet geplot sinn, mee och alles musse maachen, fir datt mer dat kënnen preventéieren. Prevenéieren. Wann ee weess, datt op ronn 1.000 Fäll 40, op 1.000 Tester eng 40 Leit en anormalen Test herno hunn, dovunner der 7 och opgrond vun de Statistiken herno de Kriibs hunn, dann ass, mengen ech, all Fall, dee mer kënne preventiv duerch Tester evitéieren, fir déi Mënschen, déi et betrëfft, eng ganz grouss Hëllef. An duerfir mengen ech, ass nieft der Grippenimpfung et och eng gutt Geleeënheet an dësem Mount, wéi gesot, un dat Preventiivt ze denken, mee och un déi Leit, déi dorënner leiden, an datt mer hinnen all dat Gutt wënschen, vill Courage a Gott sei Dank, datt mer eng gutt Medezin hunn, déi hëlleft, vill vun deene Fäll och kënnen ze heelen. D'Regierung, an sou ass d'Regierungsgeschäft, huet haut iwwer ganz vill Sujete geschwat. Dat waren engersäits Sujete vu Sozial a Gesellschaftspolitik, anerersäits Sujete vun der Geopolitik, vun der internationaler Politik. Ech wollt mer dir stéchwuertaarteg duerch e puer vun deene Sujete goen, fir iech da méi Zäit ze ginn, fir Froen ze beäntwerten, well ech mengen, dat ass jo dat Flott an deem Exercice, dee mer hei nom Regierungsrot a bei anere Pressebriefingen hunn. De Mount Oktober war selbstverständlech institutionell gekennzeechent zu Lëtzebuerg duerch en historeschen Akt, nämlech deen, wou mer fir d'sechste Kéier an der Geschicht vun eisem Land E Lieutenant-Représentant vum Grand-Duc kritt hunn. Den Ierfgroussherzog Guillaume ass jo domatter berechtegt ginn, all d'Akten, déi de Grand-Duc der Verfassung no kann huelen, déi och selwer ze maachen. An dat ass also eng extrem gutt Preparatioun op d'Successioun um Troun, an eiser konstitutioneller Monarchie, d'konstitutionell Monarchie, déi jo verbënnt engersäits d'Stabilitéit an d'Kontinuitéit un der Spëtzt vum Stat mat anerersäits den demokratesche Wahlen, déi sech all fënnef Joer ausdrécken. Dat war e schéine Moment. Ech hunn och gespuert, wann ee e mat de Leit geschwat huet, wann een d'Leit deen Dag an och dono gesinn huet, datt se voll Vertrauen hunn, datt de Prënz Guillaume dat a senger neier Roll wäert ganz gutt maachen, opgrond vun all deem, wat e bäi sengen Eltere gesinn a geléiert huet, mee dann och säin eegent Wesen do mat erabréngt, och seng eegen Interêten An déi Intérêten, déi wäert en och weisen, net nëmmen an senger éischter Rees, déi e mécht elo am November am Kader vun enger Missioun op de Web Summit zu Lissabon, mä dat reflétéiert och ganz kloer den Intérêt, deen den Ierfgrossherzog huet un der Innovatioun, un den neien Technologien, eigentlech un dem Fortschrëtt vun eisem Land. An duerfir dierft et och net verwonneren, datt de Grand-Duc an de Grand-Duc héritier der Regierung eng Propositioun gemaach huet fir en neien Hofmarschall, dee ganz en ligne ass mat den Intérêten, déi de Prënz Guillaume huet. An duerfir huet d'Regierung de Moien op Propositioun vum Grand-Duc a vum Lieutenant-représentant, d'Madame Sacha Bailey, zur neier Hofmarschallin op den Datum vum éischte Mäerz 2025 genannt. D'Madame Bailey ass eng Diplomatin, déi an deene leschte Joren, zënter fënnef Joer elo, Directrice ass vu Luxinnovation. Dir hutt se oft op Events dorëmmer begéint. A si wäert also do d'Successioun vum dem aktuellen Hofmarschall, dem Här Paul Dürr, deen an d'Pensioun geet, op den éischte Mäerz iwwerhuelen, éischte Mäerz, fir datt se och kann an hirem aktuelle Betrib, also Luxinnovation, d'Transitioun uerdentlech organiséieren. Mee si wäert och elo schonn an eng Rei vu Personalentscheedunge selbstverständlech mat agebonne ginn. De Grand-Duc héritier constituéiert natierlech seng Equipe ronderëm hien, wéi hien dat a senger Aarbecht wäert brauchen, seng enkste Mataarbechter, säi politesche Beroder a säin Aide de camp wäerten en och weider an deene Missioune begleeden, sou datt et à la fois Renouveau ass an natierlech och Continuitéit aus senger Equipe. An ech fannen, Aus der Siicht vun der Regierung a vu mir als Regierungschef, deen de Lien mécht mam Groussherzoglechen Haff, dat ganz gutt Propositionen. Dat geet also och do an der Continuitéit a mam Renouveau virun. An ech wënsche vun hei aus der Madame Bailey, déi ech à l'oeuvre gesinn hunn, schonn als Diplomatin an och dono am Wirtschaftsministère an am bei Luxinnovation, bonne Chance an hirer neier Missioun. Mir hunn, wéi gesot, vill haut geschwat och iwwert Sozialpolitik a Gesellschaftspolitik mat ganz ënnerschiddlechen Themen. Mir hunn de Moien dat Reglement ugeholl, wat an de Schoule soll d'Handyen reegelen. Den Handyverbuet, wéi dat oft genannt gëtt, mee et ass e bësse méi nuancéiert wéi dat. D'Idee hannendrun ass jo, datt mer déi iwwerdigital Consommatioun wëlle bäi de Kanner a Jugendlechen, an et wär heiansdo och gutt bäi deenen Erwuessenen, do gehéiere mer all derzou, e bësse bremsen. Et geet also net drëm, datt d'Kanner keen Handy méi dierfen hunn, mee et geet just drëm, datt se an der Schoul, wärend der Schoulzäit net dauernd kënnen um Handy. sinn, Handy spillen oder wat och ëmmer se dermat maachen. An duerfir gesäit dee Règlement grand-ducal, deen de Schoulminister, den Educatiounsminister presentéiert huet, vir, datt de Handygebrauch an och ähnlech elektronesch Apparater, datt déi net kënnen gebraucht ginn an dem Fondamental. A wat den Enseignement secondaire ubelaangt, Lycéeën ubelaangt, do dierfen déi Handye, mussen se aus sinn während der Schoulzäit an se dierfen och, se mussen eng gewëssen, op enger gewëssener Distanz zu hirem Propriétaire sinn, mussen also iergendwou higeluet ginn, datt se net dauernd ënnert der Bänk oder an der Boxentäsch kënne schellen oder gekuckt ginn. D'Zil, wéi gesot, ass net eppes ze verbidden, D'Zil ass, eppes ze erreechen. An dat ze erreechen ass, datt ee souwuel dat reellt Liewen, seng Frënn, seng Kolleegen, d'Léierpersonal, d'Proffen, datt ee méi interaktiv mat deene ka sinn a sech aus där virtueller Welt heiansdo fir e puer Stonne soll rausklicken. An dofir mengen ech, ass dat eng Moossnam, déi och den Educatiounsminister mat den Elteren, mat de Enseignantsgewerkschafte geschwat huet, besprach huet, an déi hu mer also haut ugeholl. Dann hu mer och geschwat iwwer dat, wat generell beschriwwen gëtt als de Sozialdialog. Ech mengen, de Sozialdialog ass fir d'Regierung extrem wichteg. An ech muss soen, de Sozialdialog heescht, datt mer als Regierung, als Stat mat de Sozialpartner schwätzen. Dat war ëmmer esou zu Lëtzebuerg an dës Regierung wäert dat och net anescht maachen. Au contraire, déi, déi mengen, datt dës Regierung net wëllt mat de Sozialpartner schwätzen oder deenen dat an hirem Narrativ gefält, déi ieren sech. Wat wichteg ass, an do muss mer vläicht och e bësse léieren zu Lëtzebuerg, dat, ech muss heiansdo schmunzelen, wann ech Är Iwwerschrëfte gesinn, wou da steet, décke Sträit tëschent deem an deem. Nee, eng Divergence de vue op engem Punkt ass net onbedéngt décke Sträit. Eng Demokratie lieft vun ënnerschiddleche Meenungen. Wësst Der, wa mer an enger Gesellschaft liewen, wou jiddwereen zu all Sujet genau déi nämmlecht Meenung huet, da si mer schwaach als Demokratie. Et ass eng nei Regierung do an déi nei Regierung, déi wëllt e staarke Sozialdialog. Dee Sozialdialog féiert ee mat den Entreprisen a mat de Gewerkschaften. Mee dat heescht net, datt een zu honnert Prozent sech op alles muss eens sinn. Mir wëlle kucken, datt eis Gesellschaft, eis Ekonomie, eist Familljen a Privatliewen op eng modern Aart a Weis matenee fonctionnéiert. Duerfir wëlle mer eng Modernisatioun vun der Aarbechtszäitorganisatioun maachen. Déi steet am Koalitiounsaccord. Duerfir si mer gewielt ginn. Duerfir hu mer eng Majoritéit. An déi heescht, datt mer op verschidde Saache vun der Vergaangenheet, datt mer déi e bëssen anescht gesinn. Ee Beispill ass d'Sonndesaarbecht am Commerce. Déi steet am Regierungsprogramm. Duerfir sinn ech och erstaunt, datt dat bemol entdeckt gëtt, well Mir maachen dat, well ganz vill Leit, déi am Commerce schaffen, mir maachen dat wéint de Leit, well déi gesot hunn, mir wëllen net sonndes fir véier Stonne vun der Lorraine op Lëtzebuerg fueren an no véier Stonne musse mer heem goen. Dat ass also net eng Generalisatioun vun der Sonndesaarbecht an alle Secteuren, wéi ech dat heiansdo liesen. Et geet ëm eng Adaptatioun vum Familljeliewen un d'Beruffsliewen an déi muss een zum Deel an de Betriber selwer klären. De Staat schaaft de Kader, an da muss all Betrib no sengem, an hei geet et ëm de Commerce, mee dat kann een och fir anerer op anere Sujeten esou gesinn, da geet et drëm, datt mer kucken, wéi kënnen mer tëscht der Entreprise a senge Leit e Wee fannen, datt de Leiden op hirer Schaff besser geet an datt d'Betriber sech besser kënnen organiséieren. Dat ass fir eis e modernt Aarbechtsrecht, an doranner schaffe mer intensiv, an ech hat lescht Woch doriwwer och Gespréicher souwuel mam Wirtschaftsminister wéi mam Aarbechtsminister, déi do un engem Strang zéien, sou wéi d'ganz Regierung, fir dat an den nächste Méint ëmzesetzen. A fir dat ëmzesetzen, wëlle mer selbstverständlech dat mat de Gewerkschaften a mat den Entreprisevertrieder beschwätzen. D'Gewerkschaften an d'Entreprisen, d'Patronat, wéi dat heiansdo geheescht an dem Jargon, mee et ass en fait méi d'Vertrieder vun den Entreprisen, déi hunn op deene meeschte Sujeten, dat hunn ech och déi lescht Jore gesinn, déi nämmlecht Vuen. Et muss ee mat hinne schwätzen an deen Dialog ass noutwendeg. Ech kann Iech duerfir soen, datt ech déi Diskussioun, déi fir de Moment lafen, nëmmen zum Deel verstinn an dat ech och aus deene Gespréichen, déi ech d'lescht Deeg geféiert hu gemierkt hunn, datt mer eigentlech dat selwecht wëllen. Dofir wëll ech hei nach eng Kéier ganz kloer soen, D'Regierung steet zum Sozialdialog. Ech hunn d'lescht Woch mat de Presidente vun de Gewerkschaften aus dem Privatsecteur, Geschwat, OGBL an LCGB. Ech hunn dës Woch mat dem Gewerkschaft vun der ëffentlecher Fonctioun, der CGFP, geschwat an ech hunn hinne gesot, datt fir eis engersäits beim Stat den Accord salarial an am Privatsecteur d'Kollektivverträg, datt déi selbstverständlech mat de Gewerkschafte negociéiert ginn. Duerfir ass dat kloer. Zugläich muss een natierlech kucken, wat ass genee de Contenu vun deene Kollektivverträg. Muss een net verschidden Detailer méi op der, um Niveau vun den Entreprisë maachen? Wéi maache mer déi Modernisatioun vun der Aarbechtszäitorganisatioun? An doriwwer wëlle mer Gespréicher mat de Gewerkschafte féieren, mee net nëmme mat de Gewerkschaften, och wann de Kollektivvertrag just mat de Gewerkschafte gemaach gëtt. Ech wëll och hei mäi Respekt ausdrécke virun all deenen Delegéierten, d'Halschent ongeféier vun de Personaldelegéierten an de Betriber, déi net an enger Gewerkschaft sinn. Dat sinn net alles Marionette vun de Patronen. Dat si Leit, déi sech engagéiere fir hir Kolleegen am Betrib. An ech menge mir sinn an enger fräier Gesellschaft, och wann een de Mérite vun de Gewerkschafte den historesche Mérite vun de Gewerkschaften unerkenne soll a muss unerkennen, an ech maachen dat, ginn et och Leit, déi eben net an enger Gewerkschaft sinn, et ginn och Leit, déi net an enger Partei sinn. Dat ass esou an enger Demokratie a mir wëlle selbstverständlech och hir Aarbecht respektéieren. Mee fir d'Gewerkschaften ass natierlech d'Kollektivvertragswiesen zënter 1965 an iwwerhat och no internationale Konventiounen den e wichtege Punkt an duerfir wäerte mer dat och weider mat de Gewerkschafte maachen. Ech wëll awer och nach eng Kéier drun erënneren, well dat och am Débat e bëssen ënnergeet, firwat deen Débat iwwerhaapt komm ass, well mer zu Lëtzebuerg net esou en héijen Taux vu Kollektivvertrag hunn, Kollektivverträg hunn fir d'gesamt Salariat, wéi dat a verschidden anere Länner de Fall ass. An duerfir koum d'Fro op, Wéi kann een dat da maachen, datt mer méi där Kollektivverträg kréien? Mee och doruewer wëlle mer e sachlechen Debat mat de Gewerkschafte féieren. An duerfir kann ech Iech och soen, datt net nëmmen als Regierungschef ech an deene leschten Deeg mat de Gewerkschaftspresidente mech ënnerhalen hunn, dat waren iwwregens ganz konstruktiv a positiv Gespréicher, Esou kann ech Iech och soen, datt den Aarbechtsminister, den Här Mischo, an der Woch no der Allerhelljevakanz och e Rendez-vous mat de Gewerkschaften huet, ech mengen et ass de fënneften November, wann ech mech net ieren, esou datt also och dat de Beweis ass, datt, esou wéi eist Land et och kennt, datt mer den Dialog mat alle Sozialpartner wäerte weider féieren, an ech begréissen dat ausdrécklech. Dann hu mer de Moien och am Kontext vun der Sozial a Gesellschaftspolitik iwwer d'Aarmutsbekämpfung geschwat. Dir wësst, datt dat e wichtege Punkt fir dës Regierung ass. Mir hunn de Moien e Comité agesat op Wonsch vum Familljeminister, dee Den Aktiounsplang wäert hëllefen ausschaffen, deen d'Regierung ënnert dem Lead vum Familljeminister wäert Enn nächst Joer virleeën. Mir sinn eis awer grad esou bewosst an der Regierung, datt ee lo net nach soll waarde bis alles an deem Aktiounsplang steet. Dee Comité kuckt net nëmmen den Aktiounsplang ze maachen, e kuckt och dono, D'Ëmsetzung vun deem Aktiounsplang, et ass wichteg nach eng Kéier hei ze rappeléieren, datt mer zwou wesentlech Entscheedunge geholl hunn, déi d'Aarmut wäerten zu Lëtzebuerg reduzéieren. Dat eent, dat ass, datt mer ab 2025, also an zwee Méint, wäerten eng automatesch Ausbezuelung vun der Allocation de Vie chère an der Prime énergie maachen, well mer festgestallt hunn, an dat ass schued, datt dat déi lescht Joren net gemaach ginn ass, datt net jiddwereen, dee Bénéficiaire vun där Allocatioun ass, och wierklech froe kënnt, well déi Leit aus diverse Grënn vläicht net esou eens gi mat den administrative Prozeduren oder mam Internet. An duerfir wäert ab nächst Joer, ab ugangs nächst Joer, wäert déi Allocation de vie chère ausbezuelt ginn un d'Leit, wa se berechtigt sinn, ouni datt se se mussen ufroen. Dat wäert eng wesentlech Ännerung an e wesentleche Bäitrag sinn zu enger Bekämpfung vun der Aarmut. Dat ass konkret Sozialpolitik. Grad esou wäert déi Allocatioun vum Januar un ëm 10 Prozent eropgoen. An ech erënnern och drun, datt mer fir déi Leit mat ganz klengen Akommes, an dat sinn déi och d'Allocation de vie chère hunn, Prime, an esouguer derdriwwer, d'Prime énergie wäert ab Januar verdräifacht ginn, sou datt den Effet vun enger Augmentatioun vun der Energie fir déi Leit net wäert spierbar sinn oder net esou vill spierbar wäert sinn. An ech mengen, dat ass e ganz wichtige Punkt. Dat heescht, mir hunn elo scho wesentlech Punkten ëmgesat, wou mer gesot hunn, datt mer am Kampf géint d'Aarmut eis wäerten asetzen. An an deem Kontext wëll ech och nach eng Kéier drop hiweisen, un eng Rei Moosnamen, déi mer am Budget stoen hu fir d'nächst Joer, fir d'Bekämpfung vun der Aarmut an insbesondere déi steierlech Erliichterungen, Crédit d'impôt an anerer, fir Monoparentoen, Allengerzéiender, ab Januar 2025. A mir hoffen, datt déi elo am Dezember an der Chamber kënne gestëmmt ginn. Mir. haten och e klengen Echange de vues iwwert déi Debatt ronderëm d'Lëtzebuerger Sprooch am internationale Kontext. Ech wëll hei nach eng Kéier d'Positioun rappeléieren, déi ech an der Chamber gesot hunn an déi och vun der Regierung gedeelt gëtt, nämlech engersäits, datt een, datt mir als Regierung extrem attachéiert sinn un der Lëtzebuerger Sprooch, De Beweis ass hei a ginn, ech ginn dës Pressekonferenz op Lëtzebuergesch an net op Franséisch oder op Englesch, iwwregens och zu Bréissel. Ech muss se duerfir ganz oft zweemol maachen, well eng Rei vun Iech Kolleegen gären dono dat op Franséisch hätten. An dat ass och esou, well mir liewen an engem Land, wou eng Méisproochegkeet ass. An dat ass jo och d'Stäerkt Vu Lëtzebuerg. Mir wëssen dat, wa mer an d'Ausland ginn, datt mer kënnen an e puer Sprooche schwätzen, ass, mengen ech, eng Particularitéit vun eisem Land an op déi solle mer stolz sinn. Déi huet eis och vill bruet, souwuel sozial wéi wirtschaftlech. Mee dat diminuéiert näischt eist Attachement un d'Lëtzebuerger Sprooch. D'Lëtzebuerger Sprooch gehéiert och net enger politescher Partei, d'Lëtzebuerger Sprooch ass d'Sprooch vun eis, vun eis Lëtzebuerger, an duerfir steet se an der Verfassung, an duerfir gebrauche mir se och, wa mer eis Messagen een deem anere verschécken, wa mer matenee schwätzen, ouni d'Méisproochegkeet ze vergiessen. Et ass awer eng ganz aner Dimensioun, wann een am Ausland wëllt senger Stëmm, d'Stëmm vun sengem Land Gehéier schenken. An do mengen ech muss ee kucken, datt ee sech an enger Sprooch ausdréckt, déi och déi aner verstinn. An duerfir ass et net anormal, datt wa mer an den europäeschen Institutioune sinn oder och soss am Ausland, datt mer versichen op Franséisch oder op Englesch oder op Däitsch ze schwätzen. Lo kann een ëmmer driwwer diskutéieren, wéi ee kann de Bierger et méi einfach maachen, wa se keen Däitsch oder kee Franséisch kënnen. A mir wäerte Weeër kucken, wéi ee kann de Leit hëllefen, déi e Bréif zum Beispill an d'Kommissioun schécken oder esou, an déi keen Däitsch a kee Franséisch kënnen, ob een deenen net kann hëllefen. Mir mengen, datt et schwierig wär an och net bezuelbar wär an och net ëmsetzbar wär, datt ee géing an den europäeschen Institutiounen, Verlaangen, datt alles géing mëndlech oder schrëftlech och op Lëtzebuergesch iwwersat ginn, dat gesi mer als net realistesch un. Nach kucke mer, ob een nach méi ka maache fir eis Sprooch national an europäesch ze verstäerken. An duerfir hu mer och haut, dat war awer souwisou virgesi, mee et passt an dëse Kontext, och e E Comité interministériel agesat, deen de Commissaire an der Lëtzebuerger Sprooch och bei der, beim Lëtzebuerger Aktiounsplang ënnerstëtzt, fir datt och all d'Ministèren kucken, wéi se d'Lëtzebuerger Sprooch nach méi kënnen gebrauchen. Mee wéi gesot, et gëtt eng emotional Dimensioun vun der Sprooch, un där mer hänken. Et gëtt eng Sprooch no bannen, déi eis och ganz oft verbënnt, an et gëtt eng Dimensioun no baussen, wou eis Villsproochegkeet eis hëlleft, Datt Lëtzebuerg op der Kaart, zu Bréissel, zu Stroossbuerg, och soss op Plazen, zu Washington, zu New York, datt Leit eis héieren an datt se Lëtzebuerg wouer huelen. An dofir muss een heiansdo d'Sprooch vun deenen anere schwätzen. An dat hëlt näischt ewech un eiser Léift un der Lëtzebuerger Sprooch, mee mir hätte gären, datt mer dobausse verstane ginn. Dann hate mer e grouse Volet Aussepolitik och am Regierungsrot. Dat ginn ech nëmmen och mat klenge Stéchwierder duerch, d'Ukrain, schwiereg Situatioun, wou ech Rapport gemaach hu vun der Visite vum President Selenskyj beim Europäesche Conseil. Lëtzebuerg bleift op der Säit vun der Ukrain. Och wa mer wëssen, datt dee Krich hei net vun haut op muar eriwwer ass, mee mir wëllen net, datt kënne Grenze verschobe ginn duerch d'Gewalt, a mir wëllen net, datt Russland de Krich gewënnt an dann einfach op deem Terrain, dee se besat huet, sëtze bleift. Do geet et ëm internationaalt Recht, an internationaalt Recht ass wichteg, ass déi wichtegste Waff, déi e klengt Land huet, an dofir setze mer eis fir de Respekt vum internationale Recht an. Dann hu mer natierlech en, wéi esou oft, en, eng Diskussioun ronderëm déi dramatesch Evenementer am Noen Oste geféiert. Déi Situatioun ass komplex. Mir setzen eis weider an fir e Waffestëllstand. Mir setzen eis an fir humanitär Hëllef. Mir setzen eis an fir eng Zwou-Staate-Léisung am Kader vun engem Prozess, dee Stabilitéit a Fridden an där Regioun schaaft. An duerfir begréisse mer, datt de Vizepremier an Ausseminister, den Här Bettel, d'nächst Woch op en Neits an d'Regioun geet, fir och souwuel an Israel wéi a Palästina d'Stëmme ze héieren, déi sech do um Terrain ausdrécken, an da komme mer op dee Sujet zrëck am deem éischte Regierungsrot no der Rees vun dem Ausseminister an der Regioun. An och, ech mengen, déi Rees läit och wichteg a richtig virun der aussepolitescher Deklaratioun, déi den Ausseminister den 19 November am Parlament mécht. An duerfir wënsche mer him op där wichteger Missioun Bonne chance! An deem Kontext huet Lëtzebuerg och decidéiert, well ech gesot hunn, humanitär Hëllef, dat gëllt fir de Gaza, dat gëllt och fir de Libanon, datt Lëtzebuerg, esou wéi den Här Minister Bettel dat gëschter zu Paräis matgedeelt huet, datt mer 4 Milliounen Hëllef ginn un Nouthëllef un de Libanon. well natierlech och déi Leit an engem Land, wat schonn extrem geschwächt ass, dat déi Leit och dorënner leiden, ënnert all deem, wat an deem Land geschitt. An dofir ass dat eng Hëllef fir de Libanon an et ass och eng Hëllef fir eis, well Dir wësst, datt wann et am Noen Oste schlecht geet, dann huet dat och Inzidenzen op ganz villens an eise Regiounen, Flux migratoiren op Zypern an Ähnleches, soudatt dat eis och weder mënschlech, dir ewéi egal sinn, wat dohanne geschitt, nach op déi Répercussiounen, déi et op eis Länner huet. Finalement, an deem Kontext géing ech Iech wëlle soen, datt mer d'Missioun verlängert hunn, oder d'Participatioun vu Lëtzebuerg un der ziviller Missioun a Georgien. Georgien, wat e Land ass, wat jo och extrem tirailléiert ass tëschent sengem Drang no Westen an der Europäescher Unioun an der Influenz vu Russland. En Deel vun deem Territoire ass besat an duerfir hu mer och an déi zivil EU-Missioun decidéiert, weiderhin zwee Lëtzebuerger Polizisten ze schécken, déi do derfir bäidroe sollen, datt et Fridden an deem Deel vun Europa gëtt. Voilà, dat ass e bëssen den Tour de table, dee mer gemaach hunn. Et kënnt een nach iwwer villes schwätzen. Ech géing vläicht nach zwee Punkten, wann Der erlaabt, derbäisetzen. Ech. gesinn dat, an ech liesen dat, ganz vill ONGe vill manner Donë kréie wéi dat virun dem Caritas-Skandal de Fall war. Ech wëll hei nach eng Kéier soen, wat ech där Deeg bei enger ONG, déi 10 Joer oder gefeiert huet, oder 50 Joer gefeiert huet, gesot hunn, Ech mengen, datt een net dierf e puer Saache mateneen duercheneegeheien. Engersäits maachen all déi ONG'en, och d'Caritas, hunn eng remarkabel Aarbecht gemaach am Déngscht vun deene Schwächsten an der Gesellschaft, esouwuel heiheem wéi am Ausland, jee no Organisatioun. Déi Aarbecht, déi verlaangt eisen déifste Respekt, déi haten ëmmer an déi wäerten och ëmmer behalen an déi verlaangt och Ënnerstëtzung. An duerfir ass et och wichteg, datt ee weider déi gutt humanitär Aktioun hei heem an am Ausland ënnerstëtzt. E Skandal an eng Frod, sou condamnabel wéi se ass, kann een ni total evitéieren. Mee doraus der Schlussfolgerung zéien, Datt jiddwereen iwwerall permanent kënnt an engem Skandal oder an enger Frod verwéckelt ginn, ech mengen, dat wär net déi richteg Conclusioun, déi een doraus dierf zéien. An dofir kann ech nëmmen eis Matbierger encouragéieren, den ONGen weider Vertrauen ze schenken an och do, wou hiert Häerz an hire Kapp derfir, hiert Häerz schléit an hire Kapp derfir, sech hibeweegt, datt een do och roueg soll och weiderhin déi Leit ënnerstëtzen. Et ass mat Suen, mee och mat Häerz a mat Engagement an och seng Fräizäit weider soll fir esou ONGen gi, well ech mengen, et ass wichteg fir eis sozial Kohäsioun, déi eis esou um Häerz läit. Voilà, domatter hale mer vläicht mol op dësem Punkt op an da beäntweren ech Är Froen.
Michèle Sinner vun rtl. Merci Här Frieden, esouwäit. Ech kommen zréck op de Sozialdialog, wann Der erwaart, Ech géif mer als éischt eng Remarque erlaben, Wann Dir musst laachen iwwert eis Titelen, géif ech Iech recommandéieren nozelauschteren, wat de Patrick Dury seet. Dee Mann ass duerchaus rosen. Also, et ass net esou, wéi wa mir giffen an eise Reportagen e Sträit erfannen oder opbauschen, deen et net géif ginn. D'Gewerkschafte si wierklech, si wierklech queesch. Wann ech Iech elo richteg verstanen hunn, dat kënnt Der mer vläicht nach eng Kéier confirméieren, dann huet d'Regierung net wëlles, un d'Recht vun de Gewerkschaften, fir d'Kollektivverträg ze verhandelen, krazen ze goen, och an Zukunft net, mee Dir gifft gäre verschiddene vun deene Punkten, déi de Moment drastinn, wat an d'Kollektivverträg gehéiert, dorauser eraushuelen. Wann Der mer kéint präziséieren, wéi eng dat sinn, An fir mech schléisst sech dorun och d'Fro un, Ass dat net awer e bëssen de Geck mat de Gewerkschafte gemaach? Well wann Der sot, Jo, jo, Dir däerft zwar d'Kollektivverträg verhandelen, mee déi wichtegst Saachen, déi huele mer dann do draus eraus, wat ass dann dat Recht nach wäert, fir d'Kollektivverträg ze verhandelen? Merci.
Ech hunn dat, éischtens emol wollt ech soen, datt ech net laachen iwwer där Iwwerschrëften, mee ech realiséieren och elo, wou ech zréckkommen an d'Politik, Dat gëllt fir d'Press, mee och fir d'Leit, datt d'Idee, wann een eng aner Meenung huet, datt dat direkt e grousse Sträit ass, iwwer d'Land a Feier a Flam stéing. Ech wëll soen, datt et gutt ass an enger Demokratie, dat war mäi Punkt, dat hunn ech iwwregens och gesot bäi Nationalfeierdag, datt et wichteg ass an engem Land, datt mer mateneen diskutéieren iwwer verschidde Sujeten. Ech mengen, et ass gutt, datt mer driwwer diskutéieren, Wat ass de Rôle vun deem engen an deem aneren an eiser Gesellschaft? Et ass gutt, datt mer diskutéieren, wat de Rôle ass vu Gewerkschaften, wat de Rôle ass vun deene Leit, déi net an enger Gewerkschaft sinn. An dat ass dat, wat ech mer an dësem Land méi wënschen. Kuckt, ech hunn d'lescht Jar eng Kéier en hallwe Saz gemaach iwwert e ganz anere Sujet. Dat war am Kontext vun enger Ausso iwwer Atomenergie. An du has gesot ginn, Oh, dat dierfs du denken, dat dierfs zu Lëtzebuerg net soen. Ech wëll Iech soen, duerfir hat ech och bei den Nationalfeierdag, da sinn ech dorop zréckkomm, ech mengen, datt et wichteg ass, datt mer an engem Land iwwer Sujeten diskutéieren an datt Sträit net eppes ass, wat eis Gesellschaft soll dividéieren, mee datt ee muss respektvoll diskutéieren. Ech hunn an de leschten Deeg mat Honnerte vu Leit geschwat, och iwwert deen dote Sujet. Ech war jo schlussendlech a ville Betriber. Ech weess, wat d'Delegéierten an d'Gewerkschafte maachen an ech weess och de Besoin, fir verschidde Saachen ze reorganiséieren, fir d'Familljen an d'Beruffsliewe besser mateneen ze verbannen. Duerfir. Ech wëll dat nach eng Kéier soen, dat war par rapport zum Element Sträit. Ech hätt gär en Débat respectueux vun de Leit am Land iwwer vill Sujeten. Duerfir maachen ech och Politik, duerfir sinn ech zréckkomm an d'Politik an ech freeë mech op deen Débat mat Iech, mam Land, mat de Gewerkschaften. Zweete Punkt, an do hutt Der meng Ausso och liicht verdréint, Madame Sinner, ech, duerfir, ma duerfir ass et, sinn ech Iech dankbar, datt Der nach eng Kéier frot. Mir hunn eng ganz Panoplie vu Sujeten am Koalitiounsaccord, déi mer gäre géinge beschwätzen. Wéi kënnen mer 2024 an Zukunft un eis Zäit upassen, déi Zäit, déi anescht ass wéi am Industriezäitalter, déi anescht ass wéi wou et nach, manner Internet gouf a keen Télétravail gëtt. Et ginn also esou vill Sujeten, déi mer mussen diskutéieren. Verschidde Sujeten diskutéiert ee besser fir e ganze Secteur, anerer diskutéiert ee besser pro Betrib. An ech weess, datt a ville Kleng a Mëttelbetriber dat och extrem gutt Fonctionnéiert. Duerfir, dat ass dat Zweet, an déi Dis, do ginn ech Iech och kee Beispill, well déi Gespréicher fänke jo eréischt un. An déi Gespréicher, déi wäerte mer an den nächste Méint féieren, souwuel de Wirtschaftsminister wéi den Aarbechtsminister zesumme mat all de Sozialpartner. An ech sinn iwwerzeegt, dat mer do och eng gutt Léisung fannen. An dat Drëtt, dat ass, ech confirméieren, d'Recht vun de Gewerkschaften, d'Kollektivverträg ze verhandelen. D'Diskussioun war jo, Si mer dermat zefridden, datt mer net méi Kollektivverträg hunn? Wat kënne mer maachen, fir dat ze änneren? A wat maache mer da mat deenen Delegéierten, d'Hallschent vun den Delegéierten, déi net an enger Gewerkschaft sinn, déi och eng Aarbecht hunn? Mee D'Gewerkschaften hunn en historescht Recht, fir Kollektivverträg ze verhandelen, an et war och net d'Intentioun, dat huet den Aarbechtsminister iwwregens selwer an der Chamber gesot, fir dat Recht hinnen ewechzehuelen. An ech wëll Iech och nach eng Kéier soen, wann Der dat, well ech dat, ech weess net, ob ech dat virdru gesot hat, ech hat e ganzt gutt a konstruktivt Gespréich mat de Presidente vun deenen dräi Gewerkschaften. Dat heescht, wéi gesot, nach ëmmer net, datt ee muss iwwert alles sech eens sinn, mee Sozialdialog Heescht net, datt ee muss iwwer alles eens sinn. Sozial Dialog heescht, datt ee muss matenee schwätzen. Dialoguer heescht matenee schwätzen, heescht net, datt ee muss op alles eens sinn, well eng Regierung huet och eng Verantwortung an engem gewëssene Moment, nom Nolauschteren, ze entscheeden. An dat ass d'Fassong, wéi dës Regierung wëllt eist Land fir d'Zukunft stäerken.
Merci. Ech, François Aulner vun rtl, ech bleiwe bei deem nämmleche Sujet, dowéinst hunn ech elo ausgestreckt. Wär et net einfach méi einfach gewiescht, da wann den Här Mischo trotzdeem, ob Messer op der Broscht oder net, de Gewerkschaften einfach dat gesot hätt, wat Der elo gesot hutt, nämlech datt mer iwwer Detailer schwätzen, mee a priori d'Recht vun de Syndicate bestoe bleift, fir d'Kollektivverträg, CCTen, ze verhandelen. Ech war an där Sitzung net derbäi an duerfir wëll ech déi Sitzung net kommentéieren. Mee et ass ni gutt, wann een eng Sitzung verléisst, éier een alles konnt soen. Mee et war awer méi einfach gewiescht, wann en einfach dat gesot hätt, wat Dir gesot Ech hutt. weess jo net, ge ech kann Iech, Här Aulner, net genee soen, wat do gesot ass, dofir bréngt dat eis net virun. Okay, Op ech hat. jiddwer Fall sinn ech frou ze gesinn, datt op béide Säiten de Wëllen zum Dialog besteet, well engersäits hunn d'Gewerkschaftspresidente mat mir als Regierungschef geschwat an anerersäits gesi se ugangs November Den Aarbechtsminister fir weider Gespréicher. A wéi gesot, nach eng Kéier, och dat erwaart Iech elo net deen Dag, datt do de wäissen Damp erauskënnt, well déi Sujeten, déi mussen diskutéiert ginn, déi si breet. Dat sinn der, wéi gesot, fir ze kucke wat wëlle mer an den nächste Jore maachen. Dat ass de Koalitiounsprogramm. Dës Regierung ass ugetruede fir eng Modernisatioun vun der Aarbechtszäitorganisatioun am Deel vum, am Kapitel iwwert den A verschiddene Plazen am Regierungsprogramm, virun allem Wirtschaftsministère an Aarbechtsministère, stinn eng ganz Rei Punkten. Kuckt Iech déi Punkten un. Iwwert all déi Punkte muss geschwat ginn. Derniewent hu mer och Punkten eesäiteg ëmgesat. Ech wëll drun erënnern, datt mer d'Kafkraaft vun de Leit massiv gestäerkt hunn, wat natierlech eng staark Sozialpolitik ass, déi mer vum éischten Dag u gemaach hunn, net gewaart hu bis um Enn vun der Legislaturperiod, sou datt mer och dat Punkte sinn, déi an de gesamte Kontext vun der Sozialpolitik vun dëser Regierung era gehéieren. A wéi gesot, ech mengen, datt déi Gespréicher gutt wäerte ginn. Datt ee sech net op alles eens gëtt, wéi gesot, ass net Dat ass ëmmer, et soll een dat ëmmer versichen, mee et muss net, et muss net absolut esou sinn, datt dat d'Zilsetzung ass. D'Zilsetzung muss sinn, datt een eppes ëmgesat kritt an net, datt een zu honnert Prozent op alles muss eens sinn. Soulaang dat am Respekt diskutéiert gëtt, ass dat fir mech ok. Merci.
Ech wollt just eben nach nofroen, och wat, meng ech, d'Michèle Sinner jo grad gefrot hat, ebe wéi een Element do géing da vläicht erausgeholl ginn aus de Kollektivverträg, wat och da kéint méi vun Delegéierte, ech schwätz elo vum Plan d'organisation du travail zum Beispill, datt dat misst och kënnen tëscht Delegéierten direkt verhandelt ginn an net méi iwwert de Kollektivvertrag, dee muss vu Syndikaen mat ënnerzeechent sinn. Et muss ee kucken, wat mécht méi Sënn am Detail vrun an engem Betribswandel a wat mécht méi Sënn op engem gesamte Kaderaccord et ze maachen, mee dat muss Objet si vu Gespréicher. Ech hunn do keng virgefaasste Meenungen an ech sinn och par ailleurs net Aarbechtsminister. Gëtt et iergendeppes, wat Der de Gewerkschafte kéint zeréckginn? Well egal wéi Et zeechent sech jo eraus, an am Koalitiounsaccord steet och, datt een op EU-Niveau wëll Lëtzebuerg jo och, wat d'Flexibiliséierung vun der Aarbechtszäit ugeet, eppes maachen. Et gesäit awer dono aus, wéi wann d'Gewerkschaften Iech wéi an e saueren Apel musse bäissen, wann ee wëll eben enger méi heterogener Welt Rechnung droen, oder wéi Dir et och gesitt, oder déi Zilféierung, déi Der sicht. Mee wat kënn een hinnen entgéint ginn? De Georges Engel vun der LSAP huet zum Beispill gemengt, dass een d'Gewerkschaften hätt misse stäerken. Ebe grad kënnt näischt vun Ärer Säit fir d'Gewerkschaften elo.
D'Gewerkschafte vertrieden d'Intérêten vun de schaffende Leit, op d'mannst deenen, déi hire Member sinn, och déi aner hoffentlech, mee virun allem deenen, déi bei hinne Member sinn. An d'Leit an de Betriber hätte gären eng aner Aarbechtszäitorganisatioun. An duerfir mengen ech, datt, wann een de Leit nolauschtert, Dat wat mir maachen als Regierung, dat wat d'Gewerkschaften och mengen ech maachen, da mengen ech fënnt een do och e Wee no vir. Ech gesinn dat guer net an, datt dat eent géingt deen aneren ass, au contraire. Mäi Punkt ass deen, D'Gesellschaft huet geännert, d'Aarbechtswelt huet geännert, d'Wirtschaftswelt huet geännert, d'Moyene vun dem Schaffen hu geännert. An dat, wat nach alles op eis zoukënnt mat der kënschtlecher Intelligenz, dat verlaangt, datt mer eis Reegelen, wéi mer d'Organisatioun vun der Aarbecht maachen, eist Aarbechtsrecht oder Deeler vum Aarbechtsrecht och iwwerpréiwen. Dat ass e moderne Stat an dat wäerte mer, dat wäerte mer maachen. Mee ech kann dat net un engem präzisen Detail hei festleeën, well et ass méi eng breet E Kontext, an dofir hätt een natierlech och kënne mat der Sonndesaarbecht waarden, dass d'Sonndesaarbecht am Commerce, wëll ech nach eng Kéier ënnersträichen, bis een dat an engem ganze Pak diskutéiert hätt, mee vue datt dee Projet fäerdeg war a vue datt dat eng Demande ass, déi vum Terrain kënnt, vu ville Leit, déi an deem Secteur schaffen, hu mer gesot, géing mer dat elo scho maachen. Mee dat si Beispiller, déi kann een och an engem méi breeder Diskussioun féieren, an eist Zil ass et, eng méi breet Diskussioun ze féieren. Sou vläicht och nach aner Leit, aner Kollege vun Iech. Ech wëll hei net den, nee, bon, wann dat net de Fall ass, dann. Ech géif dodrunner uknäppen, justement, wann et zum Beispill ëm d'Sonndegs-aarbecht am Commerce geet, well esou wéi ech Iech hei nolauschteren, Sidd Dir der Meenung, datt déi eenzeg Méiglechkeet ass, fir eng Moderniséierung vun der Aarbechtswelt do ze kréien, vun der Organisatioun vun der Aarbechtszäit, fir dat iwwer Gesetz dann ze regelen, eebe justement ouni d'Gewerkschaften an deem Fall? Wann Der de Commerce uschwätzt, do ass et justement esou, datt d'Gewerkschaften, ugefrot hunn, fir Kollektivverträg ze verhandelen. D'Patronen sinn net dodrober agaangen. Déi Fro mat deene Sonndesstonnen do, déi hätt een nämlech duerchaus och kënnen am Kader vu Kollektivvertragsverhandlunge reegelen. Gesitt Dir keng Méiglechkeet, fir op der Säit vun de Patronen unzesetzen, fir déi dozou ze kréien, fir méi mat de Gewerkschaften ze verhandelen? Dat wier nämlech déi aner Méiglechkeet, fir méi Kollektivverträg ze kréien, sou wéi dat d'ailleurs vun där europäescher Direktiv, déi mer sollen ëmsetzen, verlaangt gëtt.
Jo, wann ech gesot hunn Sozialdialog, Sozialdialog ass jo net nëmme mat de Gewerkschafte schwätzen. Sozialdialog ass och mat de Entreprisë schwätzen, an dat geschitt jo och. An dofir mengen ech, ass et ganz normal, datt iwwer all déi do Froen een och mat den Entreprisë muss schwätzen. An ech soen Iech nach eng Kéier, Wann Der mat den Entreprisë schwätzt, da wäert Der gesinn, datt a ganz villen Entreprisen och den interne Sozialdialog extrem gutt fonctionéiert. Eng Entreprise, eng Direktioun, en En Entrepreneur, deen erfollegräich ass, meeschtens och en Entrepreneur oder bal ëmmer, dee seng Leit gutt kennt, dee gutt mat senge Leit eens gëtt an dee mat senge Leit gemeinsam Léisunge fënnt. An duerfir gëtt et schonn Argumenter, fir verschidde Froen an engem Gesetz ze hunn, aner Froen an engem Kollektivvertrag ze hunn. D'Gesetz muss ëmmer de Kader maachen. D'Gesetz seet, Och fir ze evitéieren, datt et Abuse ginn. Dofir gesäit d'Gesetz zum Beispill vir, wéi vill Stonnen een dierf schaffen. Mee wéi een dat dann organiséiert, dat muss een zum Deel am Kollektivvertrag maachen, dat muss een zum Deel an engem Betrib maachen. An ech fannen, datt dat d'Natur vum Sozialdialog ass. Mee an deem Sozialdialog ginn et der dräi. D'Gewerkschaften, d'Entreprisen an de Staat, an heiansdo ginn et der zwee, nämlech d'Salariéen an hiren Arbeitgeber, an ech fannen, datt dat net kontradiktoresch ass. Sou, dann, wa soss keng Froen do sinn, soen ech Iech Merci. Ech wënschen Iech eng schéin Allerhelljevakanz an da freeën ech mech, Iech erëmzegesinn. Am November, ech soen Iech nach vläicht zwee, zwee Rendez-vousen, déi, soen Iech vläicht nach zwee Rendez-vousen, déi wichteg sinn, déi elo am November kommen. De véierten November ginn ech op Warschau an do d'Année académique opmaache vum Collège d'Europe an ech wäert do eng europapolitesch Ried halen, fir Iech ze soen, wéi ech gesinn, wat meng Vuë sinn iwwert d'Zukunft vun Europa an den Defien, déi Europa huet. Dat ass e Rendez-vous, deen ech dann, 4. November, maachen an deen och en ligne ass mat den Aufgaben, déi e Regierungschef am Conseil européen huet, mä dee wäit doriwwer erausgeet. Dat ass also net eppes, wat direkt gebonnen ass un de Koalitionsaccord. Dat ass ganz wichtig. Also, dat ass méi eng Vue à long terme an enger, dofir geet een op eng Uni och, fir esou eppes ze maachen. Ech fand nämlech och wichtig, datt mer eis gemeinsam iwwert d'Zukunft diskutéieren. Och doriwwer kann ee Sträit an ënnerschiedlech Meinungen hunn. An déi zweet wichtige Rendez-vous, Niewent honnertdausend anere, mee deen awer interessant ass, fannen ech, dat ass den dräizéngten November, do maachen ech en erneierbaren Energiedësch, well et mer niewent der Kanneraarmut an den iwwergeordnete Sujeten de Sujet vun den erneierbaren Energien ganz wichteg ass. A wat gëtt oft do beklot? Et gëtt gesot, dat ass ze komplizéiert, dauert ze laang, eng Wandmille brauch een zéng Joer, bis ee se kann oprichten. Et kommen och vill kontradiktoresch Politicken do bäieneen. An duerfir hunn ech no där positiver Erfahrung, déi mer hate mam der Reunioun iwwert de Logement, wou ganz vill Ministeren a Ministèren zesummesouzen, wou mer ganz konkret Mesuren dono décidéiert hunn, déi elo ënnerwee sinn an der Chamber, wou mer wierklech e Paradigmewiessel fäerdeg kritt hunn beim Logement, wëll ech dat nämmlecht maache bei den erneierbaren Energien. An dofir hunn ech d'Acteuren um Terrain invitéiert, zesumme mam Energieminister, zesumme mam Ëmweltminister an an enker Koordinatioun mat all deenen anere Ministeren, wéi d'Landwirtschaftsministerin, wéi den ITMs-Minister, wéi d'Bauteministesch, fir do de Point ze maachen an dann och mat engem strikten Délai No der Method, déi ech hat beim Logementsdësch, och dat an den nächste Wochen Ännerunge virzeschloen, datt mer virukommen, souwuel bäi Solarenergie wéi bäi Wandenergie. Also och iwwert déi zwee Rendez-vousen wäerte mer nach ze schwätze kréien an ech freeë mech op déi Rendez-vousen. Jo, Här Aulner.

ze iwwerkucken, ze duerchliichten, ze kucken, datt mer dat Land vun de klenge Weeër erëm ginn an net, wou et eng Éiwegkeet dauert, bis een eppes ganz Positives fir d'Gesellschaft mécht, nämlech eng Fotovoltaik ze verbreederen fir oder Eoliennen ze bauen, well mer eigentlech gären hätten, dat hu mer gesot, si mer gewielt ginn, fir eng. eng Politik ze maachen, wou mer méi erneierbar Energien hunn, an déi wëlle mer ëmsetzen. Dofir si mer do an dat wäerte mer wäerte mer maachen. An da ginn et an der Politik ëmmer Kontradiktiounen oder Konflikter, an déi muss dann eng Regierung tranchéieren. Déi wäert mer och hei tranchéieren. Merci.